Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студида Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Күңел җылысын кушып. Менә өч ел бәйлим, Алла тыргаелы булсын дип. Түбән Камалы хәрбиләргә 300 пар оекбаш бәйләгән. Кышкы чорда шәһәр юлларын җыештыру, инвалидлар ункөнлегенә әзерлек, эшлекле дүшәмбедә көнүзәк мәсьәләләр каралды. Беренче декабрьдән дә соңа калмагыз. Түбән Камаларга салым түләү вакыты якынлашуын искә төшерәләр. Бәйрәм елдан-ел киңрәк кола җәя. Балаларга мирас итеп бирелә бит инде. Ценный бит инде бу. Бөтен туганнар очрашалар шушы бәйрәмдә. Колмакчы авылында Каз өмәсе бәйрәме гөрләп үтте. Милли тәрбия, кырык тугызынчы балалар бакчасында борынгы йоланы сәхнәләштерделәр. Түбән Камлы хәрбиләргә 300 пар юкбаш бәйләгән, өлешчә мобилизация башлангач, солдатларга шулай ярдәм итергә булган. Егетләрнең аяклары өшемәсен, ди шәһәрдәш. Бала чакта үзенә оекбаш бәйләгәнгә һөнәр онытылмаган. Җепләр белән волонтерлар ярдәм итә, бер партияне әзерләп җибәрә, икенчесенә йомгакларны алып киләләр. Волонтер белән безнең төшү төркеме очрашты.

Аңлатырга елы булсын дип. Җепләр белән волонтерлар ярдәм итә. Бер партияне әзерләп җибәрә, икенчесенә йомгакларны алып киләләр. Ничек тә булыша алуыма шат, ди Түбән Камалы.
303 пар носки булды. Рәмзия Мостафина 93 нче балалар бакчасында сакчы да булып эшли. Анда да хәйрия эшендә катнаша. Хәрбиләргә маскировка челтәрләре үрәләр. Түбән Камалыларның иң зур теләге. Илләр тыныч булсын. Кышкы чорда шәһәр юлларын җыештыруга 123 берәмлек техника җәлеп ителәчәк. Шуларның 66 сы эшкә тулысынча әзер, калганнары ремонт һәм техник хезмәт күрсәтү уза. Бу хакта җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе утырышында башкарма комитет җитәкчесе Ринат Шакиров белдерде. Киңәшмәдә башка мәсьәләләр дә күтәрелде. Киләсе атнада Түбән Камада инвалидлар декадасы башлана, ун көн эчендә 200 дән артык чара уздыру планлаштырыла. Өстәвенә, ташламалы бәяләр белән чәчтарашханә һәм мунча хезмәтләре күрсәтү буенча традицион акция узачак. Әйтергә кирәк, бүген шәһәр һәм районда уналты меңнән артык физик мөмкинлекләре чикле кеше яши, шул исәптән 1061 бала. Җиде көн калды, Түбән Камаларга салым түләү вакыты якынлашуын искә төшерәләр. Беренче декабрьдән дә соңа калмагыз. Хәбәрнамәләрне алу һәм түләү өчен физик затлар өчен шәхси кабинет сервисыннан, Дәүләт хезмәте порталыннан файдаланырга яки паспорт белән күп функцияле үзәккә барырга була. Шулай ук операцияне банк бүлекчәләрендә, терминаллар, онлайн-банклар һәм Россия почтасы бүлекчәләре аша башкарырга мөмкин. Арина Кияшка Голос дети проектының финалына чыкты. Өстәмә турда Түбән Каманың яшь җырчысы телевизор караучыларның иң күп тавышын җыйды. 40,9 процент туры эфирда Арина Вечная любовь җырын башкарды. Соңыннан Түбән Камалы үзенең Телеграм каналында тамашачыларына рәхмәт белдерде һәм җиңүле чыгышыннан соң беренче хис-кичерешләре белән уртаклашты. Конкурсның финалы киләсе җомгада, 28 ноябрьдә узачак.

Беренче суыклар җитү белән авылларда каз өмәләре гөрли. Элек-электән күмәк эшкә күршеләр, туган-тумачалар белән бергә тотынганнар. Колмакчыда борынгы йоланны саклап, бүген дә зурлап үткәрәләр. Бәйрәм елдан-ел киңрәк колач җәеп, быел республика күләмендә оештырыла. Ашлы-эшле һәм җыр-биюле йоладан безнең хәбәрчебез репортажы.
Зиннур һәм Вәсилә Фәзетдиновларда зур бәйрәм, каз өмәсе, гаилә 40 кыш үстергән. Аларны эшкәртеп өлгерү өчен оста куллар күп кирәк. Туганнар, күршеләр, Республиканың төрле районнарыннан килгән кунаклар. Бәйрәмнән беркем дә читтә калмый, һәркемгә эш җитә. Элек әни, әтиләр белән йөрдек инде. Әтиләр суялар иде, әниләр йолкыйлар иде. Без шунда канат каурыйларын сыдыра идек инде. Аннары бит инде ул үскәч, үзебез шулай йөри башладык. Аннан балаларга мирас итеп бирелә бит инде. Ценный бит инде бу. Бөтен туганнар очрашалар шушы бәйрәмдә. Классташлар. Теләгән кызлар, сухалик күңелле үтәбез дә бәйрәмнәр. Өмәчеләрнең иң кечкенәсенә өч яшь булса, иң өлкәненә йөз. Айсия Фәйзетдинова өмә тәртибе белән яхшы таныш, балаларны канат сыдырырга өйрәтә. Әйтегез әле, каз каурые хат язырга гына ярый микән? Юк. Әйе, балалар, каз каурые хат язырга гына ярамый. Аны Исраф итмичә, әрәм-шәрәм итмичә,
каз каурыеннан бик күп әйберләр ясарга мөмкин икән.
Каз өмәсе, муллык бәйрәме. Колмакчыда ул дүртенче ел рәттән җыр-биюләр, уеннар белән үрелеп бара. Кунакларны милли ризыклар белән сыйлыйлар, иң тәмлесе, каз мае белән майланган коймаклар. Халкыбыз шушылай яшәсен, гореф-гадәтләр саклансын, теле саклансын, динебез саклансын. Менә шул теләк сезгә барыгызга. Бәйрәм белән барыгызны да. Казлар бүтән халыкта бардыр инде ул. Кайда да үстерәләр инде аны. Кайда да буаларда җыялар. Э, Йолкыйлар да дигән кебек. Ләкин татар халкына моны бәйрәм, моны шулай оештырып, матур итеп үткәрә алу башкаларга үрнәк ул. Менә шундый бәйрәмнәр оештырырга, аның э, э, дәрәҗәсе үсә, Бик алар кирәк. Менә монда бик яхшы кешеләрнең кәефләре. Менә нык әзерләнгәннәр.
Ел аның иң күңелле күренеше өмәчеләрнең кыш түшкәләрен көянтәгә асып чишмәгә төшүләре. Балалар исә каурый сибә, казлар киләсе елга да күп булсын өчен.
Безнең апаларыбыз күреп торасыз, чишмәдә казларны чайкыйлар, юалар. Яшь кызларыбыз киянтә белән аларны э, киянтәгә элеп, аларны хәзер э, авыл халкына күрсәтеп, менә э, инде матур казлар, казлар бит инде безнең байлык, муллык символы булып торган әлелеклектән шулай бит. Ә инде татарның ул горурлыгы булса, өстәлләрнең күрке ул безнең казларыбыз. Шуңа күрә менә нинди матур искиткеч процесс. Кылмакчы өч милләтле авыл. Монда татар, рус, чуаш халкы дус-тату яши. Алар кунакларны үз нәселләре, көнкүреше һәм гореф-гадәтләре белән таныштырды. Бу авылда дүрт нәсел булган. Менә шул дүрт нәсел барысы да туганнашып, өйләнешеп, кияүгә чыгып, бары да туганнашып беткән инде. Мин бәләкәй чакта безгә кунакка йөрсә, Шәләри, Николай абыйлар, Василий абыйлар. И мин аларны безнең туганнар дип уйлый идем. Менә үсеп җиткәч кенә менә шул серне белдем, что алар просто шулай дус булган икән. Осталык дәресләре Каз тәпие зоопаркы, интерактив уеннар, ярминкә, танылган җырчылар катнашындагы зур концерт, этнофестиваль, кунаклар өчен бай эчтәлекле программа әзерләгән.

Көчле алкышларга күмделәр. Һәрберсе зур хезмәт куйган. Татар халкының башка бәйрәмнәре кебек каз өмәләре бердәм итә. Менә шуның белән кыйммәт тә әлеге күркәм йола. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Әби-бабайлардан сакланган борынгы йолага мәхәббәтне балалар бакчасыннан ук тәрбиялиләр. 49 нчы мәктәпкәчә мәгариф учреждениесендә Каз өмәсе бәйрәме узды. Барысы да, чынбарлыктагыча, кечкенә Түбән Камалар каз эшкәрттеләр, җырладылар, биеделәр, гореф-гадәтләрне күрсәттеләр. Матур итеп әзерләнгән декорацияләр һәм нәни артистларның оста уйнаулары тамашачыны битараф калдырмый. Бәйрәмнең кайбер мизгелләрен

Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!